asi zvaiitika kupi kwedu kwachii so ndakazongopota ndichingoona vanesister vayangu vachiti profet vakapinda vobva vakotama vopfugama zvinotiidza zvavanenge vachiita then mwana wangu kuona ngojaira but mafirst days ndaitovatuka nditochinja channel then eh, ndipona vava ndaita problem nava ndatotanga waita problem madays iwayo Mwana yatanga kuita continuous bleeding. Kana mina ma doctors zvichiramba ndichipoma ma tablets ekuti ndinwe zvostopa but ndikange akanga apera zvaiva zvaramba zvichicontinue. So pandakazoona mumwe mwana mino mumwe mwana airapwa ikoko ainamatirwa naiwo prophet. anga ine kunonzi machi mapiles yabuda mapiles vachitonamata zvitonge zvekudzokera mukati so ndopana vana voti a ah, kundingamuina neproblem yangu even my sister akatoti enda uku ndokuti konokwanisa kunopora this problem so vakabva vangu announce patv papo vakati kune single lady service iri thursday so muite sei vanhu muuye then vana vana tongonzi nesita yangu handi ndokuperekedza ipapo Pataenda patongoniti unongoenda for healing chete iwe woregedza kuenda kuchurch ikoko wodzokera bcause kwachibwe zvangu zvaramba ndaingoenda pamaprayer line zvichiramba so ndabva ndaenda vakabva vatongondinamatira vaninamatira three times ndobva vatongoti bring our testimony saka pandakatoisvika kumba bva ndatotanga kuburitsa maclot akakakure chichichi then the following day ndatomuka ndichitorwadziwa zvichitobuda zvaka zviri black sisi yangu patonditi haitori deliverance chichiri ikutoitika ndopa sunday yatona zvaka zvatopera zvachose ndatorit so next sunday yachona vanoti kana ukanamatirwa zvazvo vanotora manumbers ako kune inonzi eh, it team vanonge vachonyora manumbers chini kwaunogara vozoita follow up kuti wakazoita sei so vakabva vandifonera vanditi wakazoita sei ndibva ndataa ndaright vati can you bring us our testimony ndibva ndava ndaenda so pandakaenda paya i remember vanotanga vakukansela chichichiona kuti testimony yako iri ngirini here kuti upe inoita here kuti utaure pamberi pevanhu wokugadzisa chiripo kana pane paunenge uchikanganisa so i remember sischeno vakatoita sei vakatondicancela then vandaenda vananopa testimony napa testimony vandatodzokera kumba from there ndazomboenda Cause sister wangu ndiri just to go for healing. Handa kuzomboenda. Mana anogara kuma. Ndipana vazotanga kuchenda kuko muna May, end of May. Okay. 2016. Ehe. Ndakuenda muna May muya muya. Ndobva ndasvika musi wa 28 May. I still remember because in the service, Friday service, ndika prophet vandipa prophet ndange ndakagara kuoverflow zvezvekuti hausati wakumboziva kana munhu waniwo bcause i just came for healing then kana todzokera ndaana munhu wandaiziva sakana ndakatogara kuoverflow vanhu mva vakuti he handi ichichi vanhu vakakwanisa vada kunamatira vaingonamatira munhu wese saka inaa vana tosumudza mabhuku angu vana tofamba ndichipinda nekushedu kuti ndinobuda ndobva vamwe vakadzi vachito ha tanga undipusha vanhu vachida kupushira kuenda mukati kuti vanonamatiro saka indaa vanhu vangotanga wopusha womana vachitoendawo chi pakiu nana pakiu profet vakundinamatira vakabva vachine maasha musamubate i want to talk to her in person ndobva vanditi there's something chawakabata chausiri kuda kusiya something bad saka inini raangovhunga zvezvo kuti unoita confusion zva kana tovhunga ngati ah something chandakabata chii ndobva vanditi ndakati i don't know prophet zvikanzi there's something chawakabata i want to help you ndakati achanongoziva ndichokuti nelife yangu haisi kuita sei haisi kufamba zvakanaka mara handisi kuziva kuti chii kubva vati enda ucounseling saka ndakati mimwe ndatombopfuura nekosha chokuti ukasvika ipapo unongoona vanhu vakagara ungonogarawo nevanhu vachingokadzi uchingonzi pari kuitwa counseling i just thought kuti maybe ndopazvinotangira because i didn't know much about Ndikabva ndatovati ah name ndiriko pakarira time zvikanzi name ndikati name ndiriko zvikanzi kupi ndikati kucounseling wati panapa here ndikati e zvikanzi go back mva wati counseling team mva watodeedza vamwe vanonzi baba rugara so ndovakabva vamhanya mva waya mva wanditora then tichitoenda kucounseling koko Siya ati mai vakabva vati eh, inonzi ani zita renyu vandati sera ndibva vanditi zvoni maimbopinda church kupi ndati kwachibo hanzi hando munhu naitsvaga ndibva vatoti kuna vabarugara kana mapedza naye auzoita sei auzomuona then vataenda chisvika kwakwaenda ndakabva ndakanzwa nababarugara vakati hauna mbobvira kwamhenda kun'anga here But kun'anga at my age nganzi eh ndikati ah maybe takaendeswa tiri vana vadiki hatizivi but hanzi andamboenda ndibva kutondipopotera machips anga ndakabata chiti hey ndimwana unondyira muchechi chichi zvinorambwa naprofet na this my first time kuuya ndatongotakurwa ndichiti ndozodya namukombi ndakudzokera kumba hanzi hey ndinoshara ndati no ndobva wanditi okay anyway kana usingazive kuti wakamboenda kun'anga kana kuti kupi you just need to change your character But my character, how did you know my character? Because ini ndatotanga uya nhasi and I received my prophecy nhasi zvikanzi I'm a psychology, I'm a psychologist here by profession. I studied psychology, so I can study human character within some hours. ndobva ndangotsamwa mba ndatoti ah it's fine ndandatongopinda urafu zvese zvakanga kutaura mba ndakazovati ndikukumbira uko nani vaive vanditi vada kundiona koza itiniwo kuti ndisiya kana kuti ndiyani ndo vakatozoti siya admire vati chi vaine zvaenda kumba unotozovaona the other day haukwanisi kuvaona manero anaye koza yanga iri sevise manero ndova ndatoenda saka pandakabva muyamaya mavanga vari ndichienda ku imomo munonzi mutheatre mataita counseling Ndobva vatonditi chidzokera hako kushed ndichidzokera kushed prophet aya anga asati apedza kunamatisa vanhu ndobva ndasvika kuina ah, mai chivero ndovakabva wandimhanyira mai chivero shes the lady anoita counseling ndobva vandimhanya futi ndobva vandimhanya mbo vanditi ah sir i was looking for you zvana prophet nditeche nditaure newe mandati ah it's okay ndobva vanditora number dzangu vakati mangwana are you free kuina basa here bcause ndairoshanda legal guardian iri pana pasi inondikausa ndobva vatonditi uri kuenda kubasa here mangwana ndikati ah, kana munondoona ndinokwanisa kupa excuse rira sendowe but its fine akufona mangwana na 11 pana andatora rima naye ndadzoka the following day saka ivo maichivero andakuvaona that day angasi wakandikapa counseling vakabva vandipa the other two ladies vavanoshanda navo zvikanzi uri vachakubvunza chichina mbizi ndine zvimwe zvandatumwa naprofet vakadzi vaya vatanga ndibvunza life yangu yandakararama vana vaudza zvese vachitaura zvese because sometimes profet vanenge vachizoda kukubatsira vana vaudza zvese ndavaudza then vakabva nditi hatichaite ah, sei profet vanenge vachinyora manotes zvikanzi profet tichanoita sei tinozonoapa dhayari rezvinhu zvavanenge vachitaura so ndobva vatondibvunza kuti hapana chimwe chinhu chawakambobata here like kuenda vana wapostori muchi natoudza kuti anga ah, amboenda wapostori ndine mafuta ndinawo ehwaniso andakapiwa but ndinotombo mashandisa hende ndobva vatonditi zvone ah saka achiita sei saka ndo mafuta anga achita sei aitaurwa na prophet why you didn't disclose it ndingada ini nanditori ne confusion because i didn't know matauro avakaita kuti wange ndine chimwe chinhu hombe then vangoti its fine saka ndatoenda kumba maichero yakandifonera akati zvanzi naprofet mangwana futi ah, so yange ri saturday then sunday ndataita service vakatotaura about vanhu vane zvinhu chichi mapostora chivanhu vemusarende but ini ndavaramba ndakagara pasi Cause vanga vasina kutaura kuti chii exactly so muse monday sunday manheru maishoera vabva vandifonera zvikandisira zvana prophet uye kuprayer line nemavisitors munamatiro ikoko uya nechi nemafuta ayaya ndikati haurit ma ndana vandaenda kuprayer line kuyakwaya Service yatanga prophet ngo watanga kunamatira vanhu vachinamatira vanhu unofunga vatotibata musoro bcause vanobata musoro kana ten times vanhu mavisitors saka isu tinenge takapfekedzwa mablack tag vaiva vanenge vatora kuti chingoenda kuprayer line vanenge vasina kubhadhara mari yeguest house ivo vatanga kutibata musoro chechi vakutobata kestrini pavakabva vati am seeing this oil ndikati ndinayo ndauya nayo zvikanzi saka why you didn't say it that day ndikati a ah, confusion ndobva vaita kunge varanga vana kutoti a ah, prophet please help me ndobva vangoita kunge vatorama chichi vangobata musoro zvazvo haparini nakudn't believe it kuti am free even pavakataura kuti everyone now is free bcause ndakange nditonetsi kana kuti varama pandataura kuti mafuta ndakaita sei Ndakatadza kumabuditsa that day ndipo wakazonditi huya nawo kana nomatura kubag namatura bag ndakabva ndaskomavhura pamwe anibva wati nononotori open closet pamwe nditi kanda ndakanda mva wati youare free mva ndakabva ndabva mva ah, watoti pane time yekuti kana vakunamatirai munovatambidza maprayer requests enyu saka ini ndani nemaprayer request ananinawo ana ndakabata ana ndakabata prayer request yangu ana ndakabata maoko saka unongo vatambidza isu tivatambidza muline iroro uri muprayer line iyoyo then mafisters anozoenda one on one ndobva vatota tongo vatambidza pandanga vatambidza ngo vatongo nditi uramba uchitaura namaichivero wazvinzwa manati ewe mandinona maichivero ayo mbananovaudza zvikanzi its okay tinozoramba tichicommunicate Pandakasvika kumba mai Chivero vakabva vatondifonera ma 12 manheru zvikanzi because service yakapera kuma 11 manheru vanditi sera manje mangwana futi unokwanisa here kuita sei kusiya basa because prophet vati zvonichi uye kuwanonwana ndakaa mama chandi kuda kuti nini life yangu ite sei ite right ndizive maways ekufambira at least kana uine munhu anenge achikuudza who sees from god is better ndobva mai chivero vaiva vati saka unouya mangwana ah, na six o'clock tosangana toenda che kuhotel saka kuprospect kwangu sati kwakutombova kwamadays vayo mataenda kuhotel vaionera vanhu kuground ravo resoka ndiko vaitisa ma-one on one sati ndakatowanda ikoko titoriri maladies akatowanda ndifunga varume vavo vari about three ndobva taenda kunhingiro yamunaiye nana kansela wake kwavari prophet ivanga vangogara like necheku kune machairs ayo tuwa isu tinenge takagara kumapenju vadasunga namecho manaina ndasvika ipapo mbanazvikopfugama ndobva vati ah, how are you ndati makadi zveprofet zvikanzi zvivava tinoshanda kupi ndati kulika ukadini ndobva nditi how did you get that job ndikati zvikanzi vakadanana bosi Ndikati naboss no zvikanzi saka wakariwana sei ndikati ndakamuendesa macv dzangu zvanzi oh, okay ndibva nditi how do you want me to help you maichero unenge wakangomira vakapfugama like just behind you vachimweti vangu vachiri kudzwa zvavo but she will be hearing everything ndobva zvanzi how do you want me to help you ndikati ah, i opedzisa chikoro because i did it but ndikandisati ndaita sei ndakazogumira muroad ndobva vanditi orit ambva kuti ah maichwero komana imwina andichimuona kunge akangwara ngwara kupusa pusawo kwabvepi maichwero ayambva kuti ah its not easy prophet to talk to you yeah, man of god ndobva vati taurai naye ndobva ndaenda muna maichwero maichwero ayambva kuti relax sera taura zvese prophet zvaunematovunza just pour everything out kana utori neproblem yainayo just tell him ndobva ndati aurit ndobva ndadzokera zvikanzi audiwa mito yopio ndati a ndikuda because maichero akabva atondudzwa ti vaudzi kuti ndoda pekugara pari right nekutangawo zvangu ndobva maichero vanditi zvoni a ah, mandadzokera ndobva nditi audiwa mito yopio ndikati a ah, ndikuda kutanga zvangu ive kugara parit ndobva nditi okay eh, apo kugara mwana udzanogara nesister yangu kugrindel but uh, it's okay in a week or so we'll see what to do ndobva ndati aorit maita basa ndobva utondiudza kuti une maboyfriends mangani ndati makumananani navo ndakanzi namai chivero chidilita eh, unowana murume ari right kuno kuchi kuchurch ndobva vatoseka vakati waiye wakanzi dilita ngani vakandosvavakandiudza kanzi ah, it's okay ndobva nditi chienda ndaenda so amai chero aya ndakabva ndaudzwa zvanzi ine wikoro so mandatongoenda wiki mba rapera two weeks mba dzapera amba ah, ndatanga kuregedza window church kakuya muna june meamea ndisaendai ndakangoenda for two weeks ndichaona kuti vanondibatsira here as he said then ah, ah, ndaregedza mai eh, kubasa manje zvinhu zvakabva zvatanga kuoma takabva tatanga kunyima pay june july hakusina pay kana transport chai chaiyo tanisatombopiwe adinno kuti zvakange zvichibva nekupi so i had to sell my phone and ane s two madays wayo nekatv kana ndinako murume wangu ka 24 inch kana ndodza sister yangu kuti ndakutengesa ndiite seinini kumisina ndinoota but it's okay i support you panokona kuti zvekuramba pari kubasa taimunzi rambai muchiuya though tisina chi tisina transport uyu allowance ndobva ah, ndatoenda kume sita yangu vati ndindokupa 1000 runs ndozodzosera vanhu ndokubatsirwa because iye even zvinhu zvake zvakabva zvatotanga kusunga ndobva ndaenda kumesi napapamba ndanooda ndatooda ndakatooda magari mboyekugrindeuku vanhu tove nemapampa mashedzi but atotoa zvinhu zvazve saka after two weeks ndakatoa chindoda mari yangu after two weeks because it was towards month end yajune ndobva vatondipa chi mari dzangu back ndakuda kutodzokera ndatogadzira kuti ndasaura ne two days kuti ndiende machero aya akabva wandifonera because zvinhu zvangu zvanga zvakutoita machero aya akabva wandifonera zvikanzi uri kupi ndikati ndiri kumba zvikanokwanisa kuya here kuchurch ndati auright mandasvika kuchurch kuya kuya Kubva ndasvikogara navo rataaseya ndakaudza prophet chichi nyaya dzakuti tandichingoramba tichingotaura each and every day but ndichingovapromisa ndichingovareminder kuti sera just to remember sera saka now prophet vandipa 200 dollars madezi vainga tiri maus zvanzi 200 us zvana prophet uite sei enobhadhara rent ndikati mama i sold my phone kafoni kandasara nako kakambudzi ndakatongoreplacer for my phone but andisina nafoni pawhatsapp kandekutsvaga pawhatsapp ndekushaya but ndandisingazii kuti chii eh, ndikandofonena nayo ndakatengesa chinonohoda chisvo zvazvaoma ndobva vanditi zvoni ah its okay i will tell chi prophet kuti wangu watengesa uyu foni ndobaba apa vari ah, mwana totanga chema when i received that 200 dollars ndichitoti ha ah, hakuna vamwe munhu anokwanisa kukupa chi mari yakadai tesikungokupawo ikonomi yakadai so oh, mwana totanga kuchema maichero yaimva totanga nditora maphotos ndobva vati okay ndikunda kumboenda ndobva vaenda so vakabva vaenda kuhotel prospect Pasina na 10 minutes she called me wakati uchiri pachechi here ndakanga ndotoenda zvikanzi namba wamira ipapo ndikudzoka mai manje vakabva vadzoka mai shero yaya ndibva vakuti ndiudza profit kuti vatengesa vakatengesa foni yetv so vandipa another 300 kuti inonotenga chii foni yepawhatsapp uye kureplacer tv tv yako ikasakwana uyo bhyu tokupa imwe mari ndibva vatiti profeti vati i have adopted you as my daughter yes neizvi ndichataura newe pafoni neprofeti so i just believe kuti maybe that's how they do it kuti kana ukange wada wakubatsirwa profeti will be communicating newa Atonti saka iwewe chino unotenga foni profeti akati ita izvi just need you kuti uite chi zvavanenge vakutuma saka ini ndakabva ndati kwatoni totengawo neskirt because mataizi vane kupfekwa matrouse mataizi ndibva kwatoni totengawo neskirt kuitira kuti pauri kudzoka kuservice yange iri wednesday pauri kudzoka wodzoka uchionekerawo semana mana toinanga ndatosvika mutown ndatotenga a3 yangu then mara ndotenga skate yangu netop yangu mara ndodzokera kuchurch ndadzokera mara toona maichero akatoti ah ya good now youare looking good zvichii kanzi bos profit nhasi vari kunamatisa vanhu and for sure vakabva vatonamatisa vanhu and then vakatondiona and vakatondinamatira mara ndochingwa kukugara namaichero vaiva vakuti unofanira kugara padhuze neni bcause ive vaigara nechekumberi mara ndotanga kugara pavanenge vari Akanzi Laza yaya zvikanzi mufanira kuchengetedza cause vanochi they are evil. So after service ndakabva ndaenda ku ah maichero akabva wanditeera ndakubuda mva was kundibata pashoulder zvikanzi undichengeterawo baba vangu profita zvataura newe nhasi pawhatsapp undichengeterawo baba vangu zvaonesa waimeya uri kuti undichengeterawo baba vangu then ah semunhu anga asinawo zvakawanda zvaifungirawo munhu angoti orit mama ranzi vachataura newe nhasi saka pandakasvika kumba ma12 mid paprofet munhu vatanga vanditexta pawhatsapp but vaishandisa sa line vanditi hi how are you mana toti who is this zvikanzi its profet mai chii havana kupedzisa vangoni mai chii vandipa nhamba dzako Munotanga father how are you because you mentioned wacho nditi unotanga one kwa tendachi mari yavo akupi and usavapindure it's yes or no don't ask me my questions don't do what what iwewe just listen zvavanenge vachitaura zvinotaura it but unit high it's prophet have been given a number by my chi my chi but ah father why you ndobva vandita i'm blessed

Let's change the subject. Ndipo vanoti I have decided nemoyo wangu kuti ndikubatsire but don't tell these people when I help you because sometimes I help nemoyo wangu wese but vanhu vanoita sei vanozokushandisa against me even mai chivero don't tell her vamai chivero vaitoziva every step even every move yandaiita mana what I it's okay prophet ndobva zvanzi haivheya kuti vanhu vakawanda but vanhu vanozotinda vakutaura chi bad against me vanati aore ah, prophet then handazombotaura navo bcause ndinga ndakamirira kunoti ivo vakandibvunza but i could see him online even up to two o'clock mm, the next day makuseni

saka ndandakatongomira kuti mutanga mataura vatoti kikikiki ndaseka ndikati zvikanzi ukuitei ndikati andikumwa tii zvikanzi chinei varini chimwe chine majarini bcause kwaaidomaona ndiva chine majarini chisina chii wandiseni piki vandatovasendera piki ah, chimwe chisina kana chii hakuna breakfast yakadai chichini yatsonwa breakfast iri hefi chichini vanati wo oh, zvanzi abut ah, i don't usually eat every day ndinodya ka one per day one meal per day because i spend more time ndichinamata ma ndatoti ah that's good prophet ndobva vatonyarara vanyarara then ndakabva ndangonyararawo the next day yanga iri wednesday because company yataichitanira yanga iri attached kuarmy saka ndaitoenda kunoshandira kuair force kumanyame wednesday iyoyo ndasvika kumanyame kuyoya vakabva vanditexisa kuma 12 kanzi uri kupi ndikati ndiri kumanyami zvikanzi uri kuita ikoko ndandaenda kubasa zvanzi une mari ipauri ndikati ndine 17 years anzi haishoma wangoti uzwa ndinaida kuti uite sei manati haa zvikandaida kuti uye kwandiri netax manati andimari ani nayo mva nditi how much do you earn ikoko unoshanda ikoko ndinotemera 350 anzwa transport ngatopiwa sometimes but sometimes apiwa zvikanzwa lunch ngatopiwa people vakabva vati 300 shoma ina i want to employ you resign like now ini vana yansofunga kuti munhu wacho nani kutaura naye ka asi andamuona and line iri ka its sa line i didn't know kuti ndivo here kana kuti ndo vanhu vaitona vambomentionwa bcause madays wayo ndo akatanga 2016 ndo pakatanga nyaya yapetonela ndobva ndatoti ah maybe vanhu vanhu vaya vanenge vachinyeperani prophet bcause zvaimonzi ndezvekunyepa ndezvefeki ndobva ndatoti ah ndikati zvikanzi resign like now ndati haurit ah, its okay prophet bcause handasina munhu ndinambotaura nawo like kundiitira ko vaingotaura neni pawhatsapp ndobva vanditi zvone utonoudza bosi vako kuti handitode basa i don't want to see you among those airforce men wazvinzwa akati haurit ah, prophet Ndakatobva paye paye ndatoenda kubus ndasvika kuno kubus cause kana mabuda awo mapinda mufield you have to come back and report kubus saka ndakabva ndatosvika ndatomboresigning because i didn't know kuti ndianoa ndikutaura naye mana tongoita as usual mana enda kumba so mangwana achona yanga iri thursday and kwakange kwaane mayouth service vakabva vatanga kuti taakuita youth service and that was the first day ravakaita youth service mbo wandifonera mbo wanditi ah, vakanditaura neni wednesday manheru mbo wanditi zvone sera eh, do you know borodeo primary ndikati e ndoiziva but handizi kuti makombi acho anokwira kupi but ndikabvunza i think ndinowana ndobva nditi ndida kuti uya nebabhorodi wekuprimary ini ndinonetsikana nenyaya yetime ndikaudza munhu kuti uya nguva yakatika ndoda kuti munhu aite sei abva auya ipapo ndipo ndakabva ndati ah its okay profet unoita sei ndinouya eh, ten minutes before ndobva nditi good ndobva vati ndida kuti usvike ipapo na ten to seven I will pick you from there. 10 to 7 in the morning. Eh. Ndova ndaenda mamutori muna July akuda kuno ah pakati pa July. Umwana musi wa musi wa no. I still remember the date. Na date rangu chariziva but July. so ndobva ndaita sei ndaenda kwekweya ndasvika paborodo primary school paive profeti vakabva vaita sei vakabva vasvika vatori nemota yamamwe magaya kabebi kabebi range so red and white vatovhura windi zvikanzi uya pina mashuro kuti Kana tiri kuzondipota ndiprofeti pfungwa dzangu dzatohasisiri panzvimbo kana tofura. Saka vaenzi musangano kuti muita sei sei kuti munoitei pamusangana naprofeti? No, havana kutaura. So handina ini naiti ndinoona kana kuti ma ma anonzi maoffices awari kupi so i just thought kuti maybe tikuenda kupi kune mamwe mashops avo kune mamwe maoffices avo ndobva vatonditi vapinda muyamuyam vakapinda mumota mandagara mandanyarara kanzi ndi munhu wandachitaura naye pawhatsapp here ndikati e kanzi ko kunyarara ah. eh, vanga vari vega ngo ndatoti a ah, ndatotiwo neconfusion because i didn't know kuti ndinomu kutaura ndatotiti ah, what you think cannot happen in this world can happen ndobva ndatoti wo oh, hanzi hanzi i want to go somewhere kuku mataenda tikasvika vadari tura road inonzi wadam vakasvika panumber 15 borodo muna wadam wadam mm, panumber 15 so tasvika pai paya vakabva kutitura makeys ngavavhura gate matapinda mukati but imba yacho naka pane change pasingagari munhu because panze apatombo cleanwe kana kuchekwa mahuswa panotone mazuzwa but apinda pa it's a beautiful house though but atopinda muya muya mutori well furnished mutori ne kitchen mutori nezvese mafridge chichi mapoto maplates then mataenda mulounge because when you are going to, to the lounge you pass through mukitchen pataenda mulounge watonditi gara apa anatogara pacouch pa vatoti wazobhilivha kwakuti ndini ndikati ashuwa ah, prophet ndobva watonitani wakazoriudza bos kuti wachada basa ndataona ndisina kutaura chokwadi bcause i didn't know kuti ndiyani wandikutaura naye wanditi ah, its okay i want you to resign basa iroo ndokuemployer handiti wakati waimboita ati so ndoda munhu wandinenge ndatrasta Ndoda kuti uende kuhousing project ndoda kuita yedzimba iya yakanga kutengesa vanhu mastands zvikanzi ndoda kuti ungoenda ikoko unoshanda ikoko nevamwe vanhu vanenge vari ikoko mandati aorit ah, prophet so vakabhoenda kukitchen vaenda kukitchen ndobva vadzoka vakabata vakabata inonzvi Wabata mari. Mm, baba mchema 50 years. Ndipo vatoniti hanti ndina kurizainisa basa. Mari yako I don't know kuti uchagara mamanzi mangani usingaite sei usingaite basa wakambozorora. Saka unenge uchiita sei uchishandisa mari inge 1.5 ma 50 years iwayo ndibva ndatofugama ndakutochema ndikati a ah, maita basa prophet ndikati no no no handichada kuti ucheme from today ndinda baba vako any problem inenge yakunetsa inini ill be there ndibva ndatoti a ah, orit prophet ndobva vanditi come here vakutonditi usacheme chichiva chikuta because ivo vakagara pakauchi ndobva ndainanga ndasiko pfugama pawanga wari ndobva vanditi zvo nononono yogare pamakumbo ah, ndobva ndatorohwa neani ndobva ndatiiva my father ndobva vanditi nono they just want you to sit here manera mananogara ndobva toona kuti mind yangu haisitombori ipapo vabva vasunga mbwa vaenda nepassage so pavakaenda nepassage pai paya vakabva vaenda ko vakaenda i didn't know kuti vaenda kupi vandazongonzwa vakundidedza after some minutes vaindiseya uya kuno pandaenda pandakanosvika kwavama muri mubedroom bcause mune mabedrooms ariko about three one two then your three ndo central ndobva vatonditi mana tongosvika pani ndotosvika nongo vakatarisana nechi neroom yaya mana tosvika vasina kutombopfeka vari naked vakatomira vakatozvibatwa dai ndobva vanditi kamiye manamira padoo manditi kamiye ndikati ah no prophet youare my father zvikanzwani yes i told you what you think cannot happen in this world can happen but but i respect you vaenda pabed ndibva vanditi come here ndikati mm, prophet i can't ndibva vanditi zvone so how do you want me to go like just like this mboti ndibuditsa pachina like vachi buditsa like his manhood vachinditi lwanene ndakadai sowo ndibva Ndatongobva ndaenda pabed pai pai ndavatopfeka ndandavatopfeka tight ye ndobva prophet five vazovarara nini but pfungwa dzangu dzanga dzisitombori pavo bcause ndanda kutongozvita for fear but vasati vatorara nini i even asked him kuti orit if you just want to do this Why can't you even use protection for me? Ndobva vabva vatoramba vakati no I don't use that I don't want ngati what about my life ndobva vatonditi unotyei ini chirwere chinogumira mumaoko mangu achindi affect ndobva vatorara neni varara neni paya paya ndipo vakabva vanditi zvoni chienda ah mbva vatopedza vachibva vatiti we in different worlds iwe une zvako zvavanga uchifunga ini nezvangu zvanaa ndichifunga I just want you to protect my name nekuti undirikine undide dotoramba uchindida uwedzere ngrini your love ndobva akanzoni you don't tell anyone chienda kumba manena so kana vasvika kumba bcauseakabva ndatongobuda epo handiti unonokwirira makumbo waburukira andavasiyeyo vachiti mari yaugadza ruya uzonditora here handizi so pandakabva ndabuda mba ndaenda ndaenda kudaro ndakabva nditosvika kumba mba sister yangu ndatosvika kumubudisa 500 but ah ndabatswa naprofet anoti nonotenga tv iyayo yawakange watengesa havani pa 500 i didn't tell her the truth but nditi ah saka vanhu vanovanyepera ka zvinyaya zviri kubuda izvi zvine zvekunyepa ka ndati ah vanhu vanonyepa sure ndobva ndatoburitsa zvikanzi ah saka nditonotenga chichibva ndatoramba ndatonotenga tv yaya neve nerimwe bed nowani then iyi mari nani nayo iyi 1000 ndanangokona ndichikutsa mbichana mbichana iye asingazive kuti ndikubutsa mari ndichikunotenga hembe chichi zvinhu zvisina basa zviri fenzi zvekuti haaoni anongofunga kuti maybe anga akachengeta mari ndobva taita sei ndaramba ndichienda kuchechi kwayo Detention handisati ziva ini, but it's mid July. It's mid July. Ndobva atonditi zvonichi ah, so- so ndakontinya kuna manje na kuchurch because thursday iyoyo katakabva tatoenda kuservice iyoyo mayouth iyoyo profet mbova tonamata futi mayouth ma- mayouth ese vachitoloketa vamwe vasikana because patakazenge takupira chinoona maicho iro ndaiona vasikana vakawanda we about 10 matambidzo andaiitwa envelope because tanda kupora chipiwa mari uchipiwa mari every month matambidzo andaiitwa envelope vasikana iva vaingotambidzwa ende vaiti kana vakupa vasikana vaive vakanga vachitaura neuyu vanoti iwewe ibva chimbobva muyani munoonawo iwe vachitaura nauyu voti muyani munoonawo but unotoona achitobudisa chienvelope achitopa vanhu vaye vaye so vanamota maybe vana vanoita sei vanongochengetwawo ndobva nanamachingo ndingori namaitwero vaya bcause vanga vasatombode kana kuti nenonoona mwe munhu kana nditaure nemwe munhu kuchurch ndanatonzi even mafriends aite ndaingogara ndiri ndega ndinaivo mai chivero ivavo vanhu vese vachitonditi iwe asi unyaya ukama namai chivero ndatozvipesa ndakunyepa ndati iye sister yamama vangu so mai chivero vave ndipo vakabva vazonditi a ah, profeti vati vanoda kubhadhara chifees yekuti uindo chikoro saka chinotsvaga chi nzvimbo yekuti upese it nobana vanga naina utrust mana nainonona maprizes mubavana ndatoonzi six chip 650 pesemester ndobva ndadzokera mara novaudza mai chivero vaya vaivati it's okay profet vati vanoda kupa chi mari amaoma musi wa 11 august apa nopanonyatsotoziva pavazondiudza ipapo maoma musi wa 10 vakandiudza kati profet vati vanoda kupa mari saka mangwana woita sei kuenda unovaona ndobva ine remand kupa

wobva wakinura gate wopinda wobva wanyara wogara imomo woninira kusvika ndawe mandati haorai chiprofet mandatosvika pepaya ndobva vanditi zvoni amba ah, wazobva wanditexta wakati ndiri kuuya because naini dzavanga vataura idzo dzakakwana vasati vauya manditi ndiri kuuya ndosvika na 12 12 dzakwana havana kuya ndobva vati ndosvika na 2 2 dzedzo dzakwana vakabva vauya ndobva tondifonera because ndaitadza kuti mufura chigate But unofanira kati open the gate here. Ndobva ndatovhura gate rayo. Pavapinda, vapinda ndipo vachizogara pa couch paya paya. Ndobva avanotombotora matemo vati umwe chifuma ndinokunyepera kuti ndinoona. Ndazouya ndobva ah vakambonditi uya kuno like havanotaura kuti yatira vakati ti come here pamubhedha manaina ndobva ndato musiwo ka ndakatorinda ndakatogadzira kutaura chokwadi ndanditori neprotection mbeg mwana tobutsa mwana vapo ngoba toramba tokanda mupini varamba ndoba ndarara nawo ndarara nawo vakabva vatoti tapedza vakabva nditro usazoita matwins wanzwa mwana ati matwins e eh, vandonditi ha nono am joking is not a time for babies eh, hanti unoziva how to destroy babies ndandiziva zvikanzi unonotenga mamorning after Hono ndikati wo anotengeswa kupi zvikanzi famasi ndikati aorit ah, its okay ndobva ndabuda muya mwe so ndakatoenda kufamasi yekamara tonotenga mamorning after i don't know kuti ndakanwa time dzakasiyana here ndakanonokanwa time here kana kuti but ndakatonwa first one then the second one ndikatonimwa maseven but hazvina kumboshanda so after two weeks ndakabva ndaona handina kuita sei kuita my cycle menstruation cycle so ndakabva ndakutanga kususpecta even mazamu angu kabva achitanga kutokura akuchinja ah, ndibva ndatotanga kuudza musikana webasa wesister yangu bcause tandizogara naye kubva ndichitanga kuenda phd yaiva aripo iye akanga akutoendawo bcause of inini ndobva ndatomutora inini nenhani inhombe apa atoseka akati nombuya unenge waona kupi ndikuenda kuchechi mazuva ano ndobva ndati ah, zvikanziwa wakataura kuti wakadhilita maboyfriends ese so wanenge waiwana kupi na ah, ndozvandinenge ndikufileni but usaudze yangu sisa yangu bva ndichaiwa ndimomuudze but maybe pamwe ungofilawo because she was older than me zvikanzi maybe ungofilawo maybe four si pregnant ndobva ah two weeks dzese dzadarika kana kutopinda muthird week amana ndinyatsonwa china and haana kumboteera ndopa ndakabva ndatanga kutexta maishure vave ndisindokundoona profet handisisina maishure andakuvaudza chokwadi nangoti handisisina chi fees bcause vanga vasati kumboita checkup on me maishure profet line lavarearekusa ndanga tisaite Really yara vakangoita zvekundifonera vari pagate vachiti open the gate ndona ndaiti ndikavhura ndotoona vari online but ndinovatextira vasiline vakange vaitati ndocommunicata newe saka ndaingosiyawo ndi online da so ndamba ndachisenda manzi message kuwhatsapp yaye yesa manatoudzwa kuti ndine munhu ndobva vanditi ah ndobva varegedza kupindura but after two days ndakaona yablue tick but havana kumbondipindura saka maichero yangu ndavafona ndikati ndikudawo mari yetransport yekuendesa kuchikoro handisisina mari yetransport ndobva vanditi zvona ya if you complain too much you won't be a favorite daughter waprofet eh, unofanira eh, kucomplaina here and there not every day ndakati ah it's okay mama but makanye manditi munenge muchindisapota zvese saka nanichida chetransport money nelaptop because mandiziwana lova kushandisa laptop like ndiri kumba achiti ndobva vanditi ndichavaudza zvelaptop but usapote uchingokomblena ku ene zviprofita nenyaya dzavo dzavari kuendeswa kuti kupolisi dzapetunera ndo magezi vanga wasungwa kurodsfield aya he vane nyaya dzakawanda dzavari kuita saka vanenge vaine pressure kuvaona kwasvina kunonetsa ndati aits okay ndobva tatoita onit yainzi miracles night so Inoitwa musoro. Nose. Ndakati tamira ku ah takaenda ku inonzi official opening ye hotel. Yaitwa musi wa 15 Sep- pe- I see 2 September. ameno handizivi chero kwacho ndichinoenda kuchikoro havasi kukwanisa kundipa mari yetransport nelaptop ya- yandoda kushandisa kuchikoro hanzi laptop vachakutengera munhu wangu kana vakuda Vanayo mari yacho asi mari yetransport andikushaire ndinokutsvagira 60 dollars ndokupa woenda kuchikoro sometimes ndopota ndichiuya ndichikusiya wozongodaye kuenda kumba ndobva ndati auright its okay saka ini ndakazofila kuti ah maybe because ndanditori neshungu chaidzo kana yatsofila kuti pamwe ndozogona kunozviita sei kuzonozviuraya pasina munhu anenge achiziva at least if i tell my sister the truth zviri nani ndobva ndamuudza bcause naye ingonzi ka usaudze munhu usaudze munhu ndobva ndamuudza ndikati a ah, mikiki pese paye paya pandaikurira nemari ndichiti zvone ndapiwa mari pekutanga ndakatopiwa 1.5 but ndakatoiviga mandakupai 500 ndakane ndatoita sei ndaana nditorara naprofet vakavati saka nyaya dzokutaurwa idzi nedzechokwadi ko inowo vandirambira wani musoyi ndikati nani singade kukuudzai bcause nani kandisaudze munhu pakabva atondibvisa marist bag ndibva tokanda pasi pemota atama zvikanzi tsamame ndinoda kuzviura here muna wangu aiwa hauzviura here akudzisa kuti asei kudya mari ndobva ndati aiwa munditesei munondisa kudya mari hau zvikanzi don't wari nokudzidzisa saka time iyoyo akabva atonditi pfeka chi adzo aita zvekudzoka zvaizvo zvekuti anga dzikama ndobva tonditi chitora maristi beni ndokudzidzisa kuti amari wakanyarara usazviuraye ndobva ndato atomhanyira kuclient yanga adedzerwa mukati muroadport ini vanhu ansiyani pachimuti akatisverera chi maristi beni basa pandakanga ndakusvera maristi beni paipai pandakabva ndaona mushonga wakunzwewa anga aukanda pasi pemota Mana totwatutwa pakezi mana totudya kana mogara pa passenger seat satime yakatozouya akauya after 15, 15 minutes paakauya akatanga nakutopupa mafuro so tinasakwanisa kutaura like munhu akataura neni ndomuresponda muzina nakutoyerera mafuro acho nanga kutoyerera vanhu vange ndatomuudza zvisizvo kuti mai chivero ndovaive vaive intermediate chichi vachitumwa naprofet saka anga atombotora number dzavo aisina kudakuvafonera so ndobva um, mai ah, sister yangu yaya akasvika achitotaura neni saka ina ndakatogara passenger seat but nditi ah nhai muina wangu adoda kuzviurayira isvosvo ndindava uchidaro iwe vanatadza kumupindura nga ndini ndikutaura newe ndopakazomutesa akati ah, kuwanwa anga panika vakatodedzawo shamwari yake mumukadzi kuti auye zodrive vaina nesu parenyatwa vaina nesu kuparenyatwa pakasvika kuparenyatwa nava vana munzi amwa poison amwa tumatungani zvikanzi two zvikanzi ah, misei mupei 25 liters yemvura iyi aite sei amwe amwe mukasatomupa achafa vasisi yangu atanga ambamira mukatanga kutondipa iye achitondinisa mvura iyayo mara tanga ndichirutsa zvakasviba svikira ndakurutsa zvakachena funga andozonwa hangu 25 liters yese ndobva ndavanditi arit ndakachipiwa drip so pandakapiwa drip iyayo ndakanzi drip ndere 4 hours sisi yangu vatoti a ah,